Merheba temaşevan û guhdarvanên hêja. Em bi vîdeoyekî nû li pêş berî we ne. Babeta vîdeoya me ya îro cîhan e ango mala me. Gelo em di derbarê cîhanê de çiqas xwedî agahî ne? Kabên û guhên xwe bidin me. Em bi hevdû re mala xwe binasin. Cîhan di rojbendê de gerek têr keke. Dîmena cîhanê ku ji fezayê ve dixuye şîn e. Ji ber vê di binetêgeyên fezayî de cîhanê wek gerek têr keka şîn jî bi nav dikin. Ev şînbûn di encama spektrûma oksîjena keşûba û ronakiya tavê ye. Cîhan ji tavê vir de gerestêrka ji aliyê mezinahiyê ve ya sêyem e. Ji tavê sed û çil û neh milyon û pênc sed û heştê û nê hezar kîlometre dûr e. û di rêgeheke elipsoîdal de dizîvire. Her vegereke li dora tavê wek saleke tavê hatiye binavkirin û ev veger di sê sed û şêst û pênc roj, pênc saet, çil û heşt xulek û çil û şeş çirkan de xwe temam dike. Bi vê zivîrînê serdem Ango demsal derdikevin holê. Cîhana me ji cemseran behene û dişibe zebeşekî. Kesên yekem ji Ewropayê ku kulweribûna cîhanê eşkere kirine, yek jî Kopernik û yê din jî Galîleoyê ye. Eşkêla cîhanê ya ekvatorê dozdeh hezar û heft sed û pênc û şeş bênok sê kîlometre ye. Eşkêla cemseran dozdeh hezar û heft sed û sêzdeh bênok şeş kîlometre ye. Dibe ku sedemê mezinahiya eşkêla ekvatorê sivirîna eşkêla cîhanê ya bi lez û dora xwe ye. Sifteya cîhanê pênc bêhnok pêncî û du gram santîmetre sisê ye. Di keşûbeya wê de ji sedan heftê û heşt bêhnok sifir ne azot, di sedan bîst bêhnok not û pênc oksijen, hindek hîdrojen, karbondîoksîd, helyum, argon, krîpton, metan û neon dihewîne. Tevava avê ya Keşûbayê di navbera di sedan sifir bênok du do û sifir bênok çaran de diguhere. Cîhan di rojekê de di bîst û sê saet pêncî û şeş xulek û çar çirkan de zivirîna li dora xwe temam dike. Bi vê vegerê roj û şev pêk tên. Serokê Mêhvera Cîhanê ku di navbera Erdgoloriyê û Tavê de ye, xwediyê mêhwereke rast nîne. Di vê rasteka taya ronahiyê de xwariyeke bîst û sê bêhnok pênc heye. Ji ber vê bi tenê di ekvatorê de demên êvar û sibehan wek hev in. Li cihên din ê Ne wek hev û her me diguhere. Ji ekvatorê ber bi cemseran ve ferqa di navbera şev û rojê zêdetir dibe. Li cemseran şeş meh şev û şeş meh jî roj berdewam dike. Şev bi tevahî tarî nînin, nîvtarî ne. Bi taybetî pîvanên dawî nîşan kirine ku serdema kurtbûn û dirêjbûna rojan têkildarî kêşeya heyvê ye ku ew li ser leza zivirîna cîhanê xwedî bandor e û bi vê bandorê ve leza zivirîna cîhanê girantir dike. Ji ber bandora hêza kêşe tavê, heyvê û geletêrkên din di peryodeke çil û yek hezar salî de quziya cîhanê di navbera bîst û sê xal, pênc û bîst û du pîleyan diguhere. Di her serdemî de quziya mîhwera cîhanê cuda ye. Cîhan dema rêgeha xwe ya li dora tavê ya elîpsîdî zîvir e, Dûrahiya di navbera tav û cîhanê de hin caran zêde dibe, hin caran jî kurt dibe. Ku dema herî nêzîkî hev bin jî mîhwera cîhanê ku li dora xwe dizîvire zêde dibe û digihije neh sed û şêst kîlometreya. Ka bên îja em taybetiyên cîhanê yên fîzîkî bidin nasîn. Bi tevahî serî rûyê cîhanê nêzîkî pênc sed û deh ta du mîlyon kîlometrekare ye. Ev rûber bi texmînî ji sedî heftê ta heştê ji sedî heftê bêhnog heşt ji avê, ji sedî bîst û neh bêhnog dido jî ji axê pêk tê. Em dikarin bibêjin ku ji çaran siseya cîhana me av e. Parzemîn piranî li nîv qada Bakur kom bûne. Ji aliyê erdnigariyê ve cemsera Bakur rastî navenda Pehnabê tê. Cemsera Başûr jî rastî parzemîna Antartîkaya qeşayê tê. Rûyê erdê her dem di nav tevgerînekî de ye. Reaksîyonên ku bi sedema madeyên radyoaktîf de dikevin holê, bi germahiyê ve bi domdarî diavêje derva. Ev hêz cih bi cih dibe sedema şikestiyan û bi vê awayê xweliyên taze derdikeve li ser rûyê erdê. Stûriya rûyê erdê di axa parzemîn de nêzîkî sî û pênc kîlometre ye. Li pehnavan de çar qal heşt an jî şeş qal çar kîlometre ye. Piştî rûyê erdê du hezar û neh sed kîlometre şûn de tebeqeyek ji madeya heliyayî dest pê dike. Di hundir de girseyek ji agir wek top û xwedî sê hezar û du sed kîlometre eşkêl heye. Girseya cîhanê jî wek pênc a nod û heşt caran deh a bîst û heft gram hatiye perisandin. Li gor encama analîzkirina ser rûyê erdê, erd ji sedî çil û şeş oksijen, ji sedî bîst û heşt silîkon, ji sedî yazdeh kalsiyum, potasyum, magnezyum û ji sedî heşt jî ji alumînyumê pêk tê. Çêkeya hundirê erdê. Erd ji rûbarê bi navenda xwe ve ji sê tebeqeyan pêk tê. Ka bên em van sê tebeqeyan ji we re behs bikin. Ya yekem, Lîtosfer, Stûriya qalikê erdê sî û pênc kîlometre ye. Di vê tebeqeyê de sîlîkatên alumînyûm girseya eslî pêk tînin. Tîrahiya wê du xal pênc an cî si sê ye. Ya duyem, Pîrosfer, ango rûber, stûriya wê deh hezar û neh sed kîlometre ye. Bi vê navê sîma û nîfesîmayê ango parê du tebeqeyan dibe. Ji ber zêdebûna germahiya vê tewriya şîlavbûyina vê tebeqeyê avêtine holê. Lê belê nimûneyên ji çiyayên agirîn û ji lerzînên erdhêjan nîşan daye ku ev tebeqe ne şîlavî ye. Tebeqeyeke ku ji sîlakatên magnezyum û ji Pirtikên hesinan pêk tên. Sifteya wê ya tebrîqî sisê an jî pênc e. Sêyem, barî sife. Ka kil ango, ji madenên giran hesin û nîkel di nav xwe de dihewîne. Sîfteya wê ya teqrîbî yazdeh e. Daxiliya ku li ser kakila nîne digihîje çar milyon keşûbayê ji pola hişktir e. Belê qasî ku ji destê me hat me qala cîhana xwe kir. Li mala xwe xwedî derkevin.